Uh, I've been suffering from a condition known as endometriosis for the last 18 years, and in the last two years it became worse. Okay. Um, so my lungs started collapsing. Family ya The Rate Reggae Queen na TV host Jabi Koikaie nĩ yarĩtie na kũheana mũthenya wa igongona rĩa mathiko ma kũhurũkia Njambi na gũtarĩria kĩrĩa gĩbatarĩkaine mbere ya mũthĩ ũyũ wa Friday tarĩki 14th June nĩguo mahote kũhurũkia mwana wao na mũgarũ na expectations cia ma fans make na Akenya aingĩ, Njambi ndagakorwo akĩhurũkio kwao mũciĩ kwa aciari ake, ĩndĩ agakorwo agĩthikwo mũgũnda wa Tũburi, nĩ itũmi iria bamĩrĩ yake ĩtarĩirie. Na mbere ya ngũtambũrũkĩirie ndeto ici na ingĩ nyingĩ, ngakũĩhoya na gĩtĩo kĩnene mũno wĩtĩkĩre gũ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ, nĩguo twekĩra video njerũ ũkamũkagĩra ũrĩ wa mbere. Gĩko kĩa Mary Njambi Koikai ũrĩa ũroĩkaine ta Faya Mama nĩ gĩtigĩte bũrũri mũgima na kĩeha kĩnene a Kenya, ma fans, doctors ona Reggae artists othe wĩ kuma bũrũri wa Jamaica magĩthiĩ na mbere gũtũma ndũmĩrĩri ciao cia macakaya kũrĩ bamĩrĩ ya The late Njambi ũrĩa wahurũkire kĩambĩrĩria kĩa wiki hĩtũku kumana na ndwari ya kahinda karaihu. Njambi... has fought with endometriosis for more than two decades, makĩria ma mĩaka 20 kuma rĩrĩa ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ ruo rũnene rwa mũrimũ wa endometriosis, ũrĩa arigitĩtwo nĩ mandagĩtarĩ na kũhetũkĩra surgery 21 bũrũri wa US hingo ĩrĩa she was referred on an emergency situation kuona mandagĩtarĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ na Africa ng'ima nĩ maremetwo nĩ gwetha kĩhonia kĩa ndwari yake ĩrĩa yambĩrĩirie e wa mĩaka 13 when she started experiencing her first cycle ya menstruation Njambi in her last interview ĩgiĩ ũrigiti wake in the USA nĩarĩtie na gũtarĩria how she miraculously survived through a rough medical treatment surgery cia mahũri surgery 21 to a point nĩakinyĩte mũico but God was just with her akĩ overcome na gũcoka bũrũri-inĩ in a mega homecoming event Njambi Fire Mama nĩamũrirwo ta ambassador na champion wa endometriosis bũrũri-inĩ Enstil nĩ ahĩtahĩtanĩire gĩturwa kĩa mũmbunge wa Dagoretti constituency gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2022 unsuccessfully igũrũ rĩake gũkorwo nĩ mũndũ wa gwĩtũma mũno na maũndũ maingĩ na bamĩrĩ yake rĩu nĩ yarĩtie na gũtarĩria ndeto makĩria ciĩgiĩ mũthenya wa mathiko oho na mĩbango ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩtabanĩtio mbere ya mathiko make na baba wao Akĩaria aiyũirwo nĩ ruo rwa kĩeha kĩnene, nĩ augĩte Njambi agakorwo akĩhurũkio ũmũthĩ wa Friday June 14th mũgũnda-inĩ wa Kaburi wa Lang'ata Cemetery, akiuga bamĩrĩ nĩyo yendekithĩtie ũũ Njambi ahurũkio hakuhĩ na harĩa cũcũ wao athikirwo mĩaka kĩndũ ĩnana ũguo mĩhĩtũku, makiuga Njambi had a close relationship with her late grandmother ũrĩa wahurũkire kumana na mũrimũ mũru wa cancer. Na in an interview ĩmwe na Njambi nĩ arĩtie ndeto ciĩgiĩ their late cũcũ akiuga ke na mami wao nĩo marĩ mentors ake na warriors ake, kuona nĩ marũgamire mũno nake kuma hingo ĩrĩa ambĩrĩirie kũ experience ruo rwa ndwari yake, harĩa Njambi augĩte gĩkuũ gĩa cũcũ wao nĩ kĩamũhutirie na njĩra nene, amu she was one of those people she looked up to, tũkiuga muoyo wake ũthiĩ na mbere kũgĩa kĩhurũko gĩtathiraga, oro ho bamĩrĩ ya Njambi. nĩ ĩtarĩrie na kuga aramithi ya mweri 13 June nĩ gũgakorwo na igongona rĩa memorial service kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral Nairobi, harĩa maikĩtie ihoya kũrĩ Akenya na mafans ma Njambi mathiĩ na mbere kũmanyitĩrĩra na njĩra ya kĩmbeca nĩguo mahote gũtabania mathiko make oho na kũrĩha biru ya thibitarĩ, makiuga marabatara mirioni ithatũ kũrĩ paybill details ici ngwĩkĩrĩire haha kũrĩ mũndũ ũrĩa ũngĩenda kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno ya Njambi na the late. Rastafarian Jabi Koikai ũrĩa ũhurũkĩte e wa mĩaka e wa ũkũrũ wa mĩaka 38 ararĩ a mentor to many Kenyans and beyond na advocate wa maũndũ megiĩ atumia na mũrimũ ũyũ wa endometriosis nĩarĩtie in one of her interviews ndeto ciĩgiĩ kamũtũrĩre gake akiuga kuona akũrire atarĩ na godfather Geto Gal na kũrerwo nĩ Single Mother nĩkĩo gĩtũmi gĩake na kĩhumo gĩake gĩa kwĩrutanĩria mũno mũtũrĩre-inĩ wake nginya rĩrĩa andĩkirwo wĩra wake wa mbere wa gũtuĩka news anchor thĩinĩ wa Karavision ya KBC mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na kenda but thereafter she joined radio na kũ DJ oho na kũ host event cia reggae across the country na kũringana na ndeto iria ikoretwo igĩtambio ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria ciĩgiĩ gĩtũmi kĩa Njambi gũthiĩ kwa Lang'ata Cemetery, ndeto itigĩte macambĩki ma Njambi megegeirie mũno na kĩmako kĩnene, ũhoro ũrĩa ũthiũrũrũkĩtio ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ bloggers matongoretio nĩ Nitũ Mwangi, akiuga mambo yamechemuka, it turns out that Njambi Koikai fire mama is a Luhya, her father is Maragoli while her mother is Kikuyu, if you visit TikTok you'll see many videos of her creating content in Kimaragoli, now here is the twist.

because of her condition but culture is culture this being the saddest thing uh, to be seen on social media nĩ mafans ma Njabi considering her condition uh, no ikorwo ĩ gĩtũmi kĩnene gĩake gũkorwo atarĩ ahika even kũgĩa ciana ciake ĩndĩ culture nayo ĩgĩthiĩ na mbere kũmũhatĩrĩria makĩria ndeto iria ĩmenyekanĩte kwa gũkorwo nĩ ya gwĩcirĩrio nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa Kenya kuona famĩlĩ ya Njabi nĩ ĩheanĩte gĩtũmi kĩa Njabi gũthikwo mũgũnda-inĩ wa Tũburi oroho Njabi